Ɣef Linǧil n Yuḥenna. Linǧil akini yellan, ma nezmer nini unique, yellan yesɛa aselmed iǧehden, aselmed ɣef Lmasiḥ, d acu ayɣer ansi d-yekka, d acu i d-yusa ad yexdem. Lmasiḥ deg ussan-is, surtu asmi i d-yeḥya, nwali Tuma, yenna-as, Yella ikcem-it ccek axaṭer ur yeẓri wara Lmasiḥ, netta akked inelmaden-nni. Inelmaden walan-t, netta ur ten-iwala ara, yenna-asen, Nekkini ur ttamneɣ ara alamma

Wagi d iswi n tidet, lakin aṭas ur nwali ara Lmasiḥ d acu umnen yes. Ass-agi d imelyan n lɣaci, d imelyan n yimdanen. Nezmer nini aṭas n yimdanen aṭraver amezruy. Umnen d akken d tidet d Lmasiḥ, umnen d akken Lmasiḥ d amsellek. Sidna Ɛisa, neɣ Yasuɛ, d wagi i d amsellek n ddunit. Lmasiḥ deg zzman-is ihedder-d mem ɣef Ibrahim. Ibrahim yellan d amceggeɛ n Sidi Rebbi, yellan d nnbi. Iran d netta i d bab n ugdud aɛebrani merra, xaṭer Iɛebraniyen usan-d seg Ibrahim, uqbel Ibrahim llan ulac-iten, anda Ibrahim yesɛa-d Isḥaq, Isḥaq yesɛa-d Yeɛqub, Yeɛqub yesɛa-d tnac n warraw-is, sin-a i d-tusa Isṛabil. Anda deg Lɛehd Aqdim ad nwali dakken d tidet agdud-agi-nni Sidi Ṛebbi ihegga-t-id i wakken xaṭer yesɛa lxedma yid-s. Sin-a i d-usan anbiya, ama d Musa, ama d Dawed.

Iblaḍen iwakken ad t-rjun, s amek akka? Keččini ur tugadeḍ ara ula d xemsin n yiseggasen, tebɣiḍ ad tiniḍ d akken Ibrahim yumen yis-k? Ibeggen-asen-d d akken Ibrahim yusa-d neɣ yella yettamen d akken Lmasiḥ d amsellek n Daynas, u yebɣa ad t-iẓer. D acu ara nwali? Ad nwali d akken widak yellan uqbel Lmasiḥ, llan bɣan ad issinen Lmasiḥ, llan bɣan ad ẓren Lmasiḥ, bɣan ad mmagren Lmasiḥ, Lanbiya merra n Lɛehd Aqdim. Ayɣer? Xaṭer d Ṛebbi-nni i iweɛden akken ddunit i wakken ad d-yas ɣer ddunit. Bɣan akk ad issinen Ṛebbi-agi d-yusan akka deg ṣṣifa n umdan. Deg zzman-is, deg wussan-is, Yuḥenna, kra n wussan kan uqbel, neɣ deg zzman n Lmasiḥ, deg Linǧil-agi n Yuḥenna, kra n wussan kan uqbel lmut n Daylas, tusa-d tmeṭṭut-nni mi qqaren akken Meryem.

At uxxam n leɛẓar heggan-as imensi. Merṭan tqeddec, leɛẓar yeqqim ɣer imensi akked Sidna Ɛisa. Meryem teddem-d azgen n litra n leɛṭer yeṣfan, ɣlayen nezzeh, tesmar-it ɣer iḍarren n Sidna Ɛisa, tsefḍ-iten s ucebbub-is, axxam merra yeččur d rriḥa n leɛṭer-nni. D acu? I yeḍran dagi ad nwali d akken Meryem teɛqel anwa-t Lmasiḥ. Teɛqel d akken d netta i d-yusan seg yigenwan, dɣa tesmar leɛṭer ɣef yiḍarren-is s tansi anda aqlin dagi d taqeddact n laglag, aqlin dagi tuklaleḍ akkit ayen sɛiɣ.

tazmart i wakken ad t-isellek, d acu tella une pression sɣur agdud-nni i wakken ad t-iṣelleb, i wakken ad d-yefk lamer d akken ad immet. Deg yixef wis tmenṭac, taseṭṭart tis tmanya u tlatin. Awal n Sidi Ṛebbi iqqar meɛna akken. Suref-iyi. Ad nwali Bilaṭus yenna-yas, D acu-tt tidet? Mi d-yenna ayagi, Bilaṭus yuɣal ɣer ɣer Wit Isṛayil yenna-yasen, Nekk ur ufiɣ ara ssebba s wayes ara faḥekmeɣ ɣef wergaz-agi. Ɣas akken Bilaṭus yella d yiwen ur nettamen ara s Lmasiḥ, d acu? Ad naf dakken ur yufi wara ssebba is ara t-yakuzi, ur yufi wara ssebba is a t-ineɣ. D ayen i yeǧǧan Bilaṭus yugad anect-nni. Aṭas n yimdanen ass-agi-ni ur ḥmilen ara abrid-agi n Lmasiḥ, mi ẓran d akken kra n win ara inadin ɣef tudert n Sidna Ɛisa, ad yaf d akken d tudert ixulfen akkit tudert n yimdanen. D ayen i d-nniɣ daɣen ula d Tuma icehhed-d d akken Lmasiḥ d tidet d netta I d-Ṛebbi. Akken daɣen, ass-agi-nni nekkni, ɣas ur ten-walaɣ ara, ɣas ulac-it akkagi s lǧessa, d acu, s Ṛṛuḥ Iqedsen yettilin deg wulawen-nneɣ, nezmer ad namen s wayen akk yexdem Lmasiḥ. Nezmer ad namen d akken d tidet yusa-d, yemmut fell-aneɣ. Tazedgan, yemmut i wakken ad nidir amerzeg n win ara yamnen d akken Lmasiḥ yemmut fell-as. Amerzeg-ik i kečč a gma neɣ i kemm a wetma, xaṭer ayagi-nni d ayen ara d ak-d-ifken neɣ d ayen ara d am-d-ifken tudert. Ǧǧaw nneɛma n talwit ɣer tikta-nniḍen.